און ווער איז דער בח זאגט אין ק ל ג, פארוואס זאגט מען אולי נא לשבח דריימאל אין א טאג? די ציווי פון אולי נא לשבח זאגט דער בח איז קודם איידער מען גייט ארויס פון בית מדרש, דאס איז די ציווי אזוי זאגט די בח, קודם שני צדי בוטינו לעסקינו, גייסט ארויס אין די שטוב, גייסט ארויס אין די ביזנעס, גייסט אין די גאס, איינער האט דיך ריב און די גיב אים א פליק, שמעון א שטויס, לייבי א גלעט, און אידא א קיש. איז נתקוה בלביני, אריינלייגן אין הארץ איין אויד מלבדו אפס זילות, עס איז נישט דער אורי המן, עס איז נישט דער ברוך מרדכי, עס איז נישט ער, נישט ער, עס איז אלץ אויד אפס זילות, איין אויד מלבדו, דאס איז נתקוה בלביני, דאס איז גלות עס הייסט, דאס רבותי איז אין אלע הינזיכטן, אין אלע ענינים. און ער זאגט דארט, און ער זאגט דארט נאך א, איך געדענק וישרוצו צו הבנים בקרבו, ותאמר אם כן למה זה אנכי, פארוואס איז זי אין צרה איבער האט זי געוויינט, ווארט איי דאך לרשות השם, וואס האט מען איר געענטפערט, אז שניי גוים בבטנך, די ווייסט וואס ס'וועט זיין, איך געדענק די רשי, שניי גוים בבטנך, אז ס'רעבע מיט אנטענינעס, לא צנועים ולא חזירות, ס'האט נישט געפעלט לא ימות החמה ולא ימות הגשמים. האט ער געזאגט, געמיטשעט זיך צו יעצט מיט יסורים נוראים, צער איבער.

עס וויסן אז עס איז נאר דער אייבערשטער אליין, עס איז נישט דער ארעמאן נישט דער ברוכמאן, אלץ איז נאר דער אייבערשטער אליין. אוי ווען א מענטש ווייסט אויף אז עס איז אלץ דער אייבערשטער אליין, ער לעבט מיט דעם, ווי זאגט דער אלשיך הקדוש, איך געדענק אין דער מגילה שטייט ויאמר המלך מי בחצר, ויאמר המלך מי בחוצה והמון בו וחצר בית המלך החיצונו לא ימלא המלך זאגט דער אלשיך הקדוש די האסט זיך מתבונן געווען ווען איז געווען די המון בו? צו אויפן מינוט א מינוט פריערט וואלט עס נישט געשעהן און א מינוט שפעטער וואלט נישט געשעהן ווען ס'איז איין מינוט פריערט קומט המון וואלט ער אים נישט ארום געפירט לרחוב העיר ככי עשה לו איש און ווען ער קומט איין מינוט שפעטער וואלט ער אים אויך נישט ארום געפירט זאגט די אלשיך הקדוש פארוואס?

אוודאי אז נישט, ממילא וואלט ער נישט געב ווען ער קומט איין מינוט פריער וואלט ער עס נישט געדארפט מאכן, ממשיך זאלץ לך הקדוש ווען ער קומט איין מינוט שפעטער, ווען דער מלך האט געפרעגט מי בחצר, המן וואלט נאך נישט געווען, ער וואלט פארשפעטיגט מיט א מינוט, אחשורוש האט געפרעגט ווער בחצר, יענקל, האט ער אים געפרעגט ווער וואס דארף מען טוהן מקרא כדי למרדכי, וואלט ער אים געזאגט איך ווייס נישט, גיב צוואנציג טויזענט דאלער, איך ווייס נישט, גיב אים וואס די. בכל אופן, אומאן וואלט עס נישט געדארפט מאכן ווען ער קומט א מינוט שפעטער, ווייל ער וואלט עס נישט, אומאן איז געקומען אויפן מינוט וואס זיי האבן געדארפט, נישט א מינוט פריער, נישט א מינוט שפעטער, ואומאן בא. נו גיי וויין, האסט פארשפעטיגט די אוטובוס מיט א מינוט, גיי וויין, דו זעסט וואס דו לך גוים תבחנני, דו זעסט נישט וואס דא טוט זיך? יעצט דער דער וואס שטייט אין הייליגן ריזשינא זאגט מען פארשפעטיגט די באס מיט א מינוט, א מענטש איז בצער אוי א שוטה האט פארשפעטיגט וועגן דעם בין איך דא, צו א מענטש זאגט א שוטה כ'בין דא אריינגעפאלן אוי וואס האב איך געדארפט דא קומען ווען איך בין ערגעץ אנדערש וואלט געווען בעסער הא? ווען אנדערש וואלט געווען בעסער. צו קען זיין אפילו דא מענטשן טראכטן אז שדא און דא אריינגעפאלן וואס יעצט קען איך שוין נישט ארויסגיין, דרך אגב ווער ס'וויל קען ארויסגיין, אבער אבער דא אז שדא און דא אריינגעפאלן ווער ווייסט בין איך בין אנדערש בין בעסער, זאגט די הייליגע ריש ן דו ביסט א יעדער מחויב צו גלייבן אז דיין חיות איז נאר ווי דו ביסט, דו ביסט דא האסטו דא דיין חיות, ווען דו וואלסט געווען ערגעץ אנדערש וואלסטו נישט געלעבט, און וואס זאגסטו אז שדא ביסט נישט ערגעץ אנדערש? אויפן אויסזעהט איז אוודאי דא השתדלות, אבער אויפן אויבער נישט דא כזא זאך, אויבער באויבער איז דארט נאר חיות, די בהמון בא, זאגט דער אשת הקודש, די מינוטן, און די זעלביגע זאך ווי זאגט דער מלבים, ער זאגט וואס איז געווען מרדכי הצדיק האט געראטעוועט אחשורוש פון ביקסן וסערש, וואס שטייט ויהי כוזרי בספר, בספר הזכרונות דברי הימים לפני המלך. די מלבים'ס האבן נישט געהערט אזעלכע זאכן. א מענטש האט דיר געראטעוועט דאס לעבן. אחשורוש, מרדכי הצדיק האט דיר געראטעוועט דאס לעבן פון מיקסען בשערות. דו ווייסט דאך מ'האט דיר געוואלט. נעמט מען אים אריין אין אוצר, מען גיבט אים א מיליאן דאלער אדער א מיליארד דאלער. אה? ער שרייבט עס אויף אין ספר הזכרונות. ווי האט מען געהערט אזא זאך?

פארשטיי? במה דברים אמורים? די אינגערמאן זאגט איך האב שוין אזויפיל געדאווענט נאר ווי די אישי איך האב ארויסגעגעבן די טשעקן ווי די סחורה ווי ווי נאר ווי ווי ווי די ווי ווי די אישי איך האב שוין צוויי מאל געענדיגט אינעם שטאט באניצעק שוין וואס די ווילסט נאר ווי די אישי ביי כסף וספר זכרונות זאלסטו וויסן דאס איז באהאלטן אויפן מינוט וואס די האסט דארפן ס'איז נישטא גייט גארנישט לאכיג דאס רבותי דאס אריינלייגן אין לעבן מיט דעם.